Bu günki sapagymyz fizikadan Nýutonyň kanunlarynyň üstüne durup geçeris. Soňra şolar bilen baglanyşykly mysallary işläp görkezeris size. Ýagny, e, Nýutonyň birinji kanuny näme diýýär? Islendik jisim daşyndan täsir bolmadyk halatynda dynçlykdadyr ýa-da durnukly hereketdedir. Indi şu kesgitlemäni e, açyp görkezeýin size. Aýdaly, Şu jesim bir jesim diýeli, bir guty bolsun. Şeýle partaň üstünde duran, duran bir guty bolsun. Şeýle edip çyzaýyn. Indi şu jesime daşyndan täsir bolmadyk halatynda, ine şu daşyndan täsir bolmadyk näme diýmek? Şuny şuň üstünde durup geçelim ilkinji nobatda. Daşyndan hiç hili güýç ýok. Tebigy güýçler bar muňa. Daşyndan güýç ýok. Tebigy güýçler näme bolýar? Ýagny şunuň ýeriň dartylma kanunyna görä aşak ýeriň dartylma güýç F diýip bellesek we şu partanyň şuňa garşylyk görkezýän güýji. Ýagny şu parta şuny göterip dur. Ýagny eger şuny siz party däl-de bir özüňiz eliňiz bilen göterip duran bolsaňyz, onda hökman şoň agramyny duýardyňyz. Özüňiz göterip duran bolsaňyz duýardyňyz. Ýöne şony bärde party göter göterýär. Garaz, e, ýeriň dartynma güýji we oňa garşylyklaýyn party tarapyndan hem oňa garşylyklaýyn bir güýç

halatynda dynçlykda, ýagny dynçlykda diýmek näme, jemi güýç nola deň we hereketsiz ýagdaýda, ýa-da durnukly hereketde, şu näme diýmek, durnukly hereketde diýmek, muny ikinji kanunyny göreňizde has gowy düşünersiňiz, ýöne men şu taýda ýene-de nämedigini görkezeýin, durnukly hereketdedir. Ýagny bu näme diýmek, eger bir jisim hereket edip gelýän bolsa, eger şoňa sürtünme bolmasa, sürtünme güýji täsir etmese, şu jisim durnukly mydama hereket eder diýen manyda, ýagny tükeniksize çenli. Bu näme diýmek, aýdaly bir daş, togalak daşy ýerde şony tigirlesek, aýdaly ýigrimi metr daşlyga gitsin, Şu çägede ondan azrak gider. Çägeli ýerde has azrak gider, sebäbi çägäniň sürtünmesi güýçli. On metr diýeli çägeli ýerde. A şu buzly ýerde, buz ýa-da ondan beter hem typançak ýerde bu köpräk gider, otuz metr. Ýöne şu buzuň hem sürtünmesi bar, otuz metr gider şu daş bölegi taýyp. Bize bu näme diýjek bolýar? Birinji kanunda eger şu sürtünme güýji bolmasa, ýer ýüzünde elbetde sürtünme güýçsiz zat tebigy ýagdaýda ýok diýeliň. Ýagny sürtünme bolmasa şu soň suza çenli tükenküse çen hereket etmesini dowam eder diýýär. Ýagny durnukly hereketde. Durnukly hereket näme diýmek? Durnukly hereket aýdaly tizligiň birinji tizligimiz bäş metr sekunt bolsa, şu bir sagatdan soň hereketinden soň ýene-de şoň tizligi bäş metr sekunt. Bäş metr paýlanan sekunt. Sekuntda. Ýagny tizlik üýtgemeýär. Başgaça tizlik üýtgemese, biziň tizlenmämiz nol bolýar. Indi tizlenme nol bolsa-da, güýç nol bolýar. O barada Nýutonyň ikinji kanuny düşündirýär. Ýagny Nýut daşyndan täsir bolmadyk ýagdaý diýdigi, jemi güýjümiz biziň nol diýdigi. Jemi güýjümiz nol. Bärde-de tizlenme tizlenme, ýagny güýç deňdir e massa köpeldilen tizlenme. Tizlenme nol bolsa, güýjem nol bolýar. Muny häzir ikinji kanunda has gowy düşüneris. Nýutonyň ikinji kanuny näme diýýär? Ýönekeýje formula Nýutonyň ikinji kanuny. Ýagny güýç massa bilen tizlenmä baglydyr diýýär. Boldy. Şunuň bilenem gutarýar Nýutonyň ikinji kanuny. Ýagny bir jisimiň massasy uly ýa-da kiçiligine garamazdan, eger şoň tizlenmesi nol bolsa, şu jisimiň güýji nol. Ony häzir mysallar bilen işläp görkezeris. Indi ýöne şu taýda bir zady berk belläň, tizlenme, tizlik ikisi deň däldir. Onuň tapawudyny men fizikada başdaky temalarda düşündirip geçipdim. Indi Nýutonyň üçünji kanuny näme diýýär? Eger bir jisimi beýleki bir jisim, e, eger bir jisim şu taýda e, jisim beýleki bir jisime Şeýle-de bir güýç bilen täsir et we edil şol ululykdaky güýç bilen beýleki jisim hem şoňa täsir eder. Bu näme diýdigi? Şeýle diwary göz öňüňize getiriň. Eger şu diwary biz elimiz bilen uraýan ýagdaýymyzda, strelka bilen görkezen diwar hem bize edil şol ululykda bize garşylyk görkezýär. ýagny şeýle bir urgy bolsa, edil şol ululykda garşylyk görkezýär. Ýagny islendik bir herekediň garşylygy bar diýdigi bu, jisim tarapyndan herekediň, urgynyň, güýç urgusynyň diýeli, garşylygy bar. Nýutonyň üçünji kanuny şundan ybarat. Iňlis dilinde muňa başgaça action reaction hem diýilýär. Ýagny action bolsa, oňa garşylyk reaction bar. Indi mysallary işläp görkezeýin men has düşünikli bolar ýaly. Şu taýda siz üçin mysal taýynladym. Mysal, awtoulag durnukly tizlik bilen hereket edip barýar diýeli, onda awtoulaga täsir edýän A. A soragda jemi täsir edýän güýç näçe deň? Sany hasaplalyň. B-de ulagdaky tizlenme näçedi? Ilki soragka geçeýin. C-de eger awtoulaga bir müň sekiz nýuton sürtünme güýji täsir etse, onda awtoulagyň motorynyň ulaga sarp edýän güýjüniň ullugy nämä deň bolmaly? Indi, awtoulag durnukly tizlik bilen hereket edip barýar diýeliň. Durnukly tizlik näme diýmek? Şuňa men çyzaýyn. Durnukly tizlik diýdigi biziň tizlenmämiz nola deň diýdigi. Ýagny durnukly tizlik v başda bäş metr sekunt bolsa, bir sagatdan soň hem bäş bolar. Biziň tizlenmämiziň formulasyna görä a diýip belleýärdik. Tizlik soňky aýyrmak tizlik başdaky paýlanan wagt. Ýagny başdakam, soňkam bäş bolsa, bäşden bäş aýyrsak nol, nol näçä bölsegem nol bolar. Ýagny tizlenmämiz nol. Onda tizlenmämiz nol bolsa, jemi täsir edýän güýç hem nol bolar. A-da näme diýjek bolýar? Indi A deňdir biziň ikinji Nýutonyň ikinji kanunyna görä formulamyz force deňdir mass acceleration diýdi, ýagny güýç deňdir massa köperdilden tizlenme. Eger şu taýda tizlenmämiz nol bolsa, massanyň näçe bolanyň ähmiýeti ýok, biziň jemi güýjümiz hem nol bolar. Onda men birinji jogaby deňdir nol diýip belleýän. Ulagdaky tizlenme näçe? Munam ýaňy hasapladyk. Bu-da nol. Üçünji, eger awtoulaga bir müň sekiz ýüz nýuton sürtünme güýji täsir etse, ýagny şeýle awtoulag şuňa garşylyklaýyn ýeriň sürtünme güýji bar. Şu ýer saklaýar şuny, bir müň sekiz ýüz nýuton. bilen sürtünme bolsa, onda awtoulagyň motorynyň ulaga sarp edýän güýjüniň ullugy näme bolmaly? Indi bir müň sekiz nýuton bolsa, bu Nýutonyň üçünji kanunyndan bolşy ýaly, awtoulag hem şoňa garşylyk berer. Bir müň sekiz ýüz sürtünme etse, awtoulag hem şoňa edil bir müň sekiz ýüz nýuton güýç bilen garşylyk berer. Birinji usul. Ikinji usulda biziň jemi güýjümiz, ýagny Fe jemi diýip ýazsak, şu nola deň. Şu nola deň bolmasy üçin, ýagny birinji başda nola deň. Deň bolmasy üçin muňky bir müň sekiz ýüz nýuton sürtünme bolsa, sürtünmäňki položitel bolsa, şu bir müň sekiz ýüzden bir müň sekiz ýüz aýyrsak, Deňdir nol bolar. Indi aýyrmak goşmak bärde näme many bere? Goşmak eger şu bir müň sekiz ýüz bir tarapy bolsa şonuň ters tarapy diýmek şu aýyrmak bir müň sekiz ýüz bärdäki aýyrmak şonuň ters tarapy diýmek. Birinji mysalymyz şular şundan ybarat. Ikinji mysala geçeliň. On kilogram agram bolan, agram bolan, duran bir jisme ýüz nýuton jemi güýç bilen itilýär. Onda jismiň tizlenmegini hasaplaň. B. Sekiz sekuntdan soňra jismiň tizligi näçe bolar? C. Jismiň tizligi näçe wagtdan soň dört ýüz metr sekunt wagta barabar bolar? Indi A-da näme diýýär? Jismiň tizlenmesini hasaplaň. Nähili hasaplaýas tizlenmesini şu formulamyz bilen güýç deňdir massa köbeltilen tizlenme. Güýjümiz näçä deň biziň 100 nýuton. Massamyz näçe 10 kilogram. Okuwçylar şu taýda bir zady belläýiň ýagny massany biz kilogramda güýji nýutonda almalydyr ölçeg birlikleri. Köpeldýäsem Tizlenme. Oly ony näçä köpeltsek ýüz bolar, tizlenmämiz diýmek on. Tizlenmämiziň ölçeg birligi metr paýlanan sekunt kwadrat. A-da jogabymyz on boldy. B näme diýýär? Sekiz sekuntdan soňra jismiň tizligi näçe bolar? Tizlik tizlenme Başga zatlardyr. Ýagny tizlenmämiziň formulasy A deňdir tizlik soňky aýyrmak tizlik başdaky paýlanylan wagt. Indi wagtymyz belli biziň six sekunt. Soňky tizligimiz belli däl. Soňky biziň başdaky tizligimiz näçedi? Nähili pikir edýäňiz? Baş takdyrymyz, elbetde, nol, ýagny duran jisme diýip belläpdik biz. Başda jisimimiz duran bolsa, şonuň tizligi näçedir? Elbetde, nola deň. Onda men şu taýda aýyrmak nol diýäýin. Ýazmasam hem bolýar, ýagny islendik zatdan nol aýyrsaň, ýene şu sanyň özi deňdir. Tizlenmäni biz hasapladyk, a çykardyk. A-da, bagyşlaň, on, on çykardyk diýeli. Ýagny şu taýda soňky tizlikden nol aýyrsak, soňky tizigiň özi bolar. Bärden hem aşagynda bir bar diýsek, şeýle atanaklaýyn köpeltsek, bir köpeltmek soňky tizigiň özi, soňky tizligiň özüne barabar, sekiz köpeltmek oňa hem segsen metr paýlanan sekunt tizligiň ölçegi bolar. Indi S-de näme diýýär? Jismiň tizligi näçe wagtdan soň dört ýüz metr sekunt bara sekunda barabar bolar? Indi biz soňky tizligi berlen. Şu taýda soňky tizligimiz dört ýüz diýip belläli. Başky tiz, başdaky tizligimiz nol. Bölmek. E, ine şu, men şu taýda şuny ýazdym, ine şol bir zat, şu formulany. Soňky tizlik aýyrmak başdaky tizlik paýlanan t wagt. Wagty biz bilemizok, t Şony soraýar özi deňdirem. Biziň tizlenmämiz on. Boldy. Dört ýüz aýyrmak nol, bölmek t deňdir on. Ýagny dört ýüzi näçä bölsek on bolar? T-miz kyrk sekunt bolar. Semizem şundan ybarat. Indi şu mysaly işläliň. Duran. Ýene-de men şu duranyň aşagyny çyzýan. Duran bir jisim näme diýmek? Başdaky tizligi şoň nol diýmek. Duran ýigrimi kilogramlyk jisme dört ýüz nýuton güýç täsir etdirilýär. Onuň garşysyna üç ýüz nýuton sürtünme güýji täsir edýän bolsa, onda jemi gorizontal güýji hasaplaň. B. Jisimiň tizlenmesini hasaplaň. Se. On iki sekuntda jisim näçe uzynlygy geçer? Şeýle soraglarda näme etmeli? Ýagny üns bilen soraga düşünmeli ilkinji nobatda. Ýigrimi kilogramlyk şeýle jisimimiz bar. Başda şu jisimimiz, aýdaly, dur. Ýigrimi kilogram. Şu taýdan ýazaýyn ýigrimi kilogram. Ýigrimi. Jisme dört ýüz nýuton güýç täsir etdirilýär. Dört ýüz nýuton güýç bilen çekilýär diýip göz öňüňize getiriň. Dört ýüz nýuton bilen çekilýär. Onuň garşysyna üç ýüz nýuton sürtünme güýji täsir edýär. Çekýär. Sürtünme güýjem üç ýüz nýuton diýip alaly. Indi dört ýüz saga üç ýüz yza çekýär. Jismiň gorizontal güýjüni hasaplaň. Güýç eger biri bir dört ýüz çekse F jemi diýeli. Iňlisçe muňa force net diýilýär. Biz F jemi diýip hasaplaly. Ýagny dört ýüz metr saga çekse, üç ýüz dört ýüz nýuton saga, üç ýüz nýuton çepe çekse, ýagny şuň dört ýüzüňkini biz položitel diýip alsak, şuny muny otricatel diýip almaly bolýar. Ýagny bu taraplar görkezýär aslynda. Dört ýüzdenem aýyrýas üç ýüzi. Deňdir ýüz nýuton bolýar. Plýus. Bärde plýus ýüz nýuton e, bir zady berk bellän fizikada. Ýagny şu taýyk ýazayım, deňdir plýus ýüz nýuton bolýar. 100 newton näme diýmek? Şuň plýusy tarap görkezýändir, sandan ötri. Eger biz şuňa plýus tarap diýen bolsak, muňa minus diýen bolsak, onda minus çykardy. Minus bärde minus aňlatmaýar, sag ýa-da çep tarap aňladýar. Muň üstünde ýene durup geçeris fizikada. Bular wektor, vektor we skalýar ulluklar bilen ulluklar diýen tema girýär. Oň üstünde soň aýratyn tema tema ederis. Ýagny gara uçdary ýüz nýuton bilen saga çekilýär. Onda biz eýýäm hasapladyk, jemi gorizontal güýç, diýmek, ýüz nýutona deň ekeni. Jismiň tizlenmesini hasaplaň diýýär B. Indi bir zady berk bellän jismiň tizlenmesini hasaplanymyzda biz şu formulamyzy ulananymyzda

Jismimiziň agyrlygy ýigrimi kilogramdy. Köpeltmek A. Ýigrimi näçe köpeltsek ýüz bolar? A deň bir bäş. Tizlenmämiz onda bäş metr paýlanan sekunt kwadrat. Jismiň tizlenmesi diýmek bäş metr sekunt kwadrat. Indi C. On iki sekuntda jisim näçe uzynlygy geçer? On iki sekuntda men şu daglaryny aýyraýyn. On iki sekuntda jisim näçe uzynlygy geçer? Ýagny uzynlyk deňdir. Muny öňki wideolarymyzda seredip bilersiňiz. Başdaky tizlik köpeltmek wagt goşmak ikiden bir köpeltmek Tizlenme köpeltmek wagtyň kwadraty. Bu formulany men nirden gelip çykyşyny, subudyny hemme zadyny düşündirdim. Başdaky temalara seredip görüp bilersiňiz. Indi biziň duran diýen üçin biziň tizligimiz başda ine şu biziň başdaky tizligimiz 0 bolmaly. Bu 0 bolsa wagt näçe bolanyň ähmiýeti ýok. 0 bolar. Onda x deňdir Bärsi nol goşmak ikiden bir köpeltmek a biziň tizlenmämiz näçedi başda biz tizlenmämizi çykardyk ýagny bäş boldy ýüzi ýigrime bölüp çykardykda bäş köpeltýärsen wagtymyz on iki sekunt on iki niň kwadraty diýmegem on ikini gezek öz özüne köpeldýär bärde bölsek on ikini ikä bölsek alty bolar bäş alta köpeltsek ýa-da bäşi onka köpeltsek tapawudy ýok. Bu ýerde altmyş, altmyşam alta köpeltsek üç ýüz altmyş. Ýa-da bäş altym otuz, otuzam onka köpeltsek üç ýüz altmyş. Garaz, geçen aralyk üç ýüz altmyş metr bolýar. Düşünikli? Gysgaça şundan ybarat. Bu formula biraz e, kyn ýaly görünýän bolmagy mümkin. Ýagny öňki geçen wideolarda men Hattamyň suduny suduny hem düşündirip geçipdim. Ikiden bir goşmak tiri tirlenmek köpeltmek wagtyň kwadraty. Indi ýene bir mysal işläliň. 5 kilogram jisim 6 sekundyň içinde 30 metr tizlikden altmyş metr tizlige çenli ýokarlanýar. Jismiň tizligini hasaplaň. B. Jisme täsir edýän güýji hasaplaň. Jemi täsir edýän. C. Eger jisme on bäş nýuton syrtynda güýç täsir etse, onuň garşysyna jemi güýjüň öňki durkunda saklanmagy üçin näçe güýç bilen itilmeli? Indi A-ny işläliň şu taýda. Bäş kilogram jisim alty sekundyň içinde Şundan şuňa hereket edýär. Tizlenmäň formulasy nämedi? Admdir. Soňky tizlik aýyrýas başdaky tizlik vb paýlananam wagt. Deňdir soňky tizligimiz biziň 60. Başdaky tizligimiz biziň 30. Wagtymyz näçe biziň? Alty sekunt. Deňdir. Altmyşdan otuz aýyrsak otuz. Paýlananam alty. Deňdir bäş. Metr paýlanan sekunt kwadrat. Biziň tizlenmämiz bäş. Birinji jogabymyz Indi jemi täsir eden güýji hasaplaň. Jemi täsir eden güýç. Bu ýerde nähili hasaplaýas? F deňdir massa köpeldilen tizlenme. Massamyz näçe biziň jisimimiz? 5 kilogram. Köpeldýärsen tizlenmämiz näçe? Ol hem 5 deňdir 25 newton. Indi C-ni hasaplalyň. biraz çylşyrymly bolmagy mümkin. Şeýle bir jisim göz öňüňize getiriň. Şu e, näme diýýär bärde jisme 15 newton sürtünme güýç täsir edýär. Ýani ýer sürtüp şeýle. Ýer şuny saklaýar. Şu jismi. Ýagny çekýär. Şuň öňe gitmesine päsgel berýär. Näçe güýç bilen çekýär? 15 newton sürtünme güýji. çekýär. Indi çekýän bolsa onuň garşysyna şunuň garşysyna näçe güýç bilen itmeli. Şeýle itilse ýa-da çekilse şol bir zat. Şu tarapdan itseň itdik bolar, bu ýerden çekdik bolar. Ýagny näçe güýç bilen itmeli netijede biziň öňki güýjümiz Ýagny öňki jemi jemi güýjümiz öňki durkunda saklansyn. Jemi güýjümiz biziň ýigrimi bäş. Onda şu taýda şuňa aýdar položitel tarap diýsek, muňa otrisatel tarap, ýagny f aýyrmak on bäş deňdir jemi güýje deň bolmaly. Jemi güýjümiz näçe biziň ýigrimi bäş. Öňki durkunda saklanmaly jemi güýjümiz ýigrimi bäş. F deňdir Näçeden on bäşi aýyrsaň ýigrimi bäş, ýagny ýigrimi bäşden on bäşi goşýas, deňdir kyrk nýuton. Diýmek kyrk nýuton bilen itilmeli. Şonda biziň jemi güýjümiz ýigrimi bäş nýuton bolýar. Gysgaça Nýutonyň kanunlary baradaky Teoriýa we oňa oň baglanyşykly mysallar şulardan ybarat. Kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Fizikada köpden bäri wideo goýmadyk, ýöne düşünmedik temalaryňyz bar bolsa kommentariýalara ýazyp bilersiňiz. Sebäbi takyk ylymlaryň içinde fizika düşünilmesi bir iň kyn prtmetleriň biri hasaplanýar. Sag boluň, saglykda görşeliň.